Helo, Dafydd Johnston ydw i, ac yn y sgwrs hon, rwy'n mynd i drafod cysylltiadau Dafydd ap Gwilym ag abaty Sistersiaidd Ystrad Fflur. A byddai'n ceisio dangos pam roedd Ystrad Fflur yn bwysig iddo fe. Fe ddechreuai hi trwy ddweud ychydig bach am Dafydd ei hun. Yn ôl y farn gyffredin, mae Dafydd yn un o feirdd mwya' yr iaith Gymraeg, os nad y mwyaf oll. Ac mae hefyd yn cael ei gydnabod erbyn hyn yn un o awduron mawr llenyddiaeth Ewrop yn yr Oesoedd Canol. Gallwch chi ddarllen am ei fywyd a'i waith yn yr erthygl amdano fe gen i yn y biograffiadur Cymreig, sydd ar gael yn rhad ag am ddim ar-lein. Dyma ddechrau'r erthygl ar y sleid. Roedd Dafydd yn aelod o deulu uchelwrol ym mhlwyf Llanbadarn Fawr ger Aberystwyth, yng Ngogledd Ceredigion. Roedd yn weithgar fel bardd yng nghanol y bedwaredd ganrif ar ddeg, yn y 1340au yn benna. Ac yn ôl pob tebyg buodd ef farw yn gymharol ifanc tua 1350. Mae corff mawr o'i farddoniaeth wedi goroesi mewn llawysgrifau diweddarach, bron i gant a hanner o gerddi, gan gynnwys rhai cerddi mawl i noddwyr, Ychydig o gerddi crefyddol, a'r mwyafrif mawr ar bynciau serch a byd natur. Mae ei holl gerddi ar gael ar-lein ar wefan o'r enw dafyddapgwilym.net, sy'n hollol ddwyieithog. Gallwch chi ddarllen y cerddi gwreiddiol gyda chymorth diweddariad Cymraeg neu gyfieithiad Saesneg ochr yn ochr a, a gwrando ar y cerddi yn cael eu hadrodd. Roedd Dafydd yn arloeswr gyda mesur newydd y cywydd. Mesur caneuon ysgafn a phoblogaidd mewn cwpledi o linellau saith sillaf. Roedd ei lais yn newydd sbon mewn barddoniaeth Gymraeg. Yn wahanol iawn i'r traddodiad mawl amhersonol, roedd ei brofiadau a'i deimladau ei hun ar ganol ei gerddi. Mae'n ymhyfrydu yn holl bleserau creadigaeth Duw, gan gynnwys serch cnawdol. Ac wrth wneud hynny, roedd yn gosod her i ddysgeidiaeth foesol yr Eglwys Gristnogol, Dysgeidiaeth a welai, yn ei ffurf fwyaf eithafol, fod pob pleser materol yn bechadurus. Enghraifft dda o'i agwedd amharchus tuag at yr eglwys sefydledig yw ei gerdd Merched Llanbadarn, lle mae'n darlunio'i hun yn ystod gwasanaeth yn Eglwys y Plwyf yn troi'i gefn ar yr allor er mwyn llygadu'r merched tu ôl iddo fe. Felly, gall fod yn dipyn o syndod bod gan Dafydd a Gwilym unrhyw fath o gyswllt â mynachlog Sistersiaidd, gan fod disgwyl i fynachod yr Urdd honno ymwrthod â phethau bydol. Ond y gwir amdani yw bod abadau yn yr Oesoedd Canol diweddar yn byw mewn ffordd debyg iawn i uchelwyr seciwlar, gan groesawu beirdd i'w tai a derbyn mawl ganddynt am eu lletygarwch hael. Roedd Abaty Ystrad Fflur wedi bod yn nodedig erioed am i i hunaniaeth Gymreig gref, gyda'r thraddodiad hir o gynnal y diwylliant Cymraeg yn ymestyn yn ôl i adeg ei sefydlu gan yr Arglwydd Rhys ap Gruffydd, noddwr yr Eisteddfod gyntaf yn Aberteifi ym 1176. Ychydig o wybodaeth sydd am y badau Ystrad Fflur yng nghyfnod Dafydd ap Gwilym. Ond roedd Cymro o'r enw Meredydd Bul yn abad ym 1336, ac o 1344 ymlaen, pan oedd Dafydd ar ei anterth fel bardd, yr abad oedd Llywelyn Fychan, gŵr a oedd yn adnabyddus fel noddwr beirdd. Mae'n berffaith bosib y byddai rhai o gerddi Dafydd ap Gwilym wedi cael eu perfformio yn Nhŷ'r Abad yn yr Ystrad Fflur. Byddai'i gerddi crefyddol wedi bod yn dderbyniol iawn, wrth gwrs, megis i gywydd byr i'r Drindod, ag un sy'n disgrifio llun o Grist a'i Apostolion ar banel pren. Dydyn ni ddim yn arfer cysylltu'r math yma o gerdd ag enw Dafydd ap Gwilym, ond y gwir amdani yw bod ganddo rai cerddi crefyddol gwych iawn, ac fe welwn enghraifft arall yn y man. Efallai y bydde'r abad wedi gwgu ar y cerddi sy'n ymffrostio am berthynas y bardd gyda gwragedd priod, Ond eto, ddylen ni ddim rhagdybio y byddai a bad Sistersaidd o reidrwydd wedi condemnio pob dathliad o hyfrydwch creedigaeth Duw. Cerdd sy'n dangos cryfder teimladau crefyddol Dafydd ap Gwilym, a'r ffordd y mae'n gweld ysbryd Duw ym myd natur, yw Offeren y Llwyn, lle darlunnir y goedwig ar fore o haf fel eglwys, a'r adar fel offeiriaid yn cynnal gwasanaeth yr offeren ac yn addoli Duw trwy'u caneuon. Mae'n siŵr y gallai mynachod Ystrad Fflur fod wedi gwerthfawrogi'r olwg ysbrydol ar fyd natur. Ond dyw'r gerdd ddim mor ddiniwed â hynny chwaith. Gan fod y ceiliog bronfraith, sy'n chwarae rhan y prif offeiriad, wedi ei anfon at y bardd gan ei gariad morfudd. Ac felly mae'n anodd osgoi'r casgliad bod serch rhywiol yn derbyn bendith Duw ac nad yw'n bechod. Mae Dafydd i'w weld fel merchetwr diedifar yn llawer o'i gerddi. Ei gerdd enwocaf o'r math yma yw Trafferth mewn Tafarn, lle mae'r adroddwr yn dod i ryw dref ac yn cymryd llety am y nos mewn tafarn. Yn gweld merch ddeniadol yno, yn rhannu gwin a bwyd gyda hi, gyntrefnu dod ati yn 'i gwely pan fydd pawb arall yn y dafarn wedi mynd i gysgu. Mae pethau'n mynd yn smonach wedyn wrth iddo faglu dros y dodrefn yn y tywyllwch, gan ddihuno tri Sais sy'n meddwl mai lleidr yw e. Ac yn y pen draw mae e'n cwato mewn cornel ac yn gweddïo i Dduw am faddeuant. Nawr te, gallai mynachod Sistersaidd fod wedi mwynhau stori ddigri fel yna llawn cymaint ag unrhyw un arall. Ond bydden nhw hefyd wedi gallu deall y gerdd fel moeswers, yn dangos canlyniadau pechodau balchder, glythineb a thrachwant. Ac felly, fydde ddim angen iddyn nhw deimlo'n euog am eu mwynhau. Yn ogystal â hynny, byddai'r gerdd yn gwneud iddyn nhw deimlo'n ddiolchgar i bod yn ddigon pell o ddrygioni ofnadwy trefi Cymru. Mae cerddi Dafydd ap Gwilym yn aml yn agored i'w dihongli mewn sawl ffordd, ac rwy'n meddwl y bydde hynny yr un mor wir am gynulleidfa fynachaidd ag am rai seciwlar. Felly, mae digon o reswm i gredu y bydde o leiaf rai o gerddi Dafydd ap Gwilym yn gymeradwy yn Ystrad Fflur. Y cwestiwn nesaf yw pa sail sydd i gysylltu Dafydd a'r abaty. Y brif dystiolaeth yw cerdd gan un o gyfoeswyr Dafydd, Gruffudd Grug o Fôn, sy'n cyfarch yr ywen uwchben bedd Dafydd ap Gwilym yn Ystrad Fflur. Dyma ddechrau'r gerdd honno. Yr ywen i oreiwas, ger mur Ystrad Fflur a'i phlas. Dad i'w wrthyd, gwynfyd gwydd, dy dyfu yn dŷ Dafydd. Yr ywen ar gyfer y gŵr gorau wrth ymyl mur Ystrad Fflur a'i phlasty. Bendith Duw arnat, paradwys i goed, dy fod wedi tyfu yn dŷ i Ddafydd. Mae hyn yn chwarae ar y syniad o'r deildy, y tŷ wedi ei wneud o fael y coed, lle bydde'r cariadon yn cael lloches yn y goedwig, sy'n thema fawr ym marddoniaeth Dafydd ap Gwilym. Ac yntau wedi marw, mae'r ywen yn darparu'r math o du yr oedd wedi dyheu amdano yn ystod ei fywyd. A chan ei bod yn goeden fytholwyrdd, mae'r lloches yn parhau trwy gydol y flwyddyn. Mae dwy ywen ym mynwent Eglwys y Santes Fair ger Abaty Ystrad Fflur. Ac mae pobl wedi cymryd mai'r un fwyaf ohonyn nhw yw'r un dan sylw yng ngherdd Gruffydd Grug, a bod bedd Dafydd dan yr ywen honno. Dyma lun ohoni. A barn i wrth i maint, mae'n ddigon tebygol bod honno yn dyddio o'r bedwaredd ganrif ar ddeg, o leia. Ond, allwn i ddim bod yn siŵr bod yr ywen a gyfarchwyd gan Gruffydd Grug yn un o'r rhai sydd yno heddiw. Gan fod hynafiaethydd y Brenin Harri'r Wythfed, John Leyland, wedi nodi ym 1540 bod 39 o goed yw mawr yn y fynwent, tair ywen oedd yno ym 1874 a dim ond dwy sy'n weddill heddiw. Mae'n siŵr bod y casgliad o goed yw oedd yno yn amser Dafydd ap Gwilym yn drawiadol dros ben. A dyna efallai un rheswm pam y dewisodd Gruffydd Grug goffáu Dafydd trwy gyfarch un ohonyn nhw. Mae'n bosib a hwn oedd y safle gorau'n y byd am goed yw eglwysig, Yn ôl gwefan yr Ancient U Group, ancientu dot org, lle dwedir, This would seem to be the loss of what might have been the finest churchyard U site in the world. Allwn ni ddim fod yn sicr felly mai'r goeden hon yw'r un a gyfarchwyd gan Griffith Greig. Ond ta waeth am hynny, os derbyniwn i gerdd ar ei golwg, a'i deall yn llythrennol, mae'n dystiolaeth ddigamsyniol fod Dafydd ap Gwilym wedi ei gladdu yn Ystrad Fflur. Felly, gosodwyd, gosodwyd cofeb yn datgan hynny ar wal ogleddol yr abaty gan Anrhydeddus Gymdeithas y Cymrodorion ym 1951. Mae nifer o gyfeiriadau mewn cerddi Cymraeg o'r bymthegfed ganrif a'r unfed ar bymtheg at fedd Dafydd dan yr Ywen yn Ystrad Fflur, sy'n dangos bod traddodiad i fod wedi ei gladdu yno. Ond, yn ôl pob tebyg, roedd y traddodiad hwnnw yn seiliedig ar wybodaeth am gerdd Gruffydd Grug, ac felly nid yw'n dystiolaeth annibynnol dros i gladdu yno. Serch hynny, mae yna un rheswm da dros beidio â derbyn cerdd Gruffydd Grug fel prawf pendant. A hynny yw'r posibilrwydd fod Dafydd ap Gwilym yn dal yn fyw pan gyfansoddwyd ei gerdd. Roedd beirdd Cymraeg yn y bedwaredd ganrif ar ddeg yn arfer canu cerddi marwnad i bobl a oedd yn dal yn fyw, yn enwedig i'w cyd-feirdd. Marwnadau ffug y gelwir cerddi fel hyn. Ac er bod yr arfer yn ymddangos yn rhyfeddol o ddi-chwaeth i ni, gallwn fod yn sicr bod hyn yn digwydd oherwydd bod sawl enghraifft o barau o farwnadau gan ddau fardd i'w gilydd, ac mae'n rhaid bod o leiaf un ohonyn nhw, yn ôl pob tebyg y ddwy, wedi eu canu ar gwrthrych yn dal ar dir y byw. Mae hyn yn wir am Dafydd ap Gwilym a Gruffydd Grug, gan fod Gruffydd wedi canu 'Marwnad i Dafydd' yn ogystal â'r gerdd hon i'r Ywen. Mae'n anodd dweud pam yr oedd y beirdd yn gwneud hyn. Fe ellir i weld yn arwydd o'r obsesiwn â marwoldeb yng nghyfnod y Pla Du. Mae'n gallu fod hefyd yn ffordd ffraeth a soffistigedig o ganu clod rhywun tra'i fod yn fyw i werthfawrogi'r deyrnged. Nid oes modd bod yn gwbl sicr bod Gruffydd Grug wedi cyfansoddi i gerdd I'r Owen cyn marwolaeth Dafydd ap Gwilym, Ond gallwn weld ei fod yn talu teyrnged i ganu natur Dafydd yn y llinellau hyn. Dafydd, gwedi dy dyfu, a wnaeth, o'i fabolaeth fi, dy urddo yn du urddail, ti a phob llwyn yn dwyn dail. Wedi ti dyfu, Dafydd a ddyluniodd ers ei ieuenctidbu hynny yn du o ddail ffrwythlon, dy ddyrchafu, ti a dail ar bob llwyn. Yr honiad yma yw bod barddoniaeth Dafydd ap Gwilym wedi newid y ffordd roedd pobl yn synio am goed, a pheri iddyn nhw ddychmygu coeden fel ti. A dyma'r math o gompliment llenyddol sy'n nodweddu'r marwnadau ffug. Er nad oes gan Dafydd gerdd benodol am Owen, gallai fod wedi cyfansoddi un sydd heb oroesi, ac mae ei gerdd i goeden fytholwyrdd arall, y llwyn celyn, yn esiampl dda o'r ffordd y mae'n darlunio byd natur mewn cytgord a serch dynol, gan foli'r llwyncelyn fel lloches i'r cariadon hyd yn oed yn ystod y gaeaf. Petai Dafydd ap Gwilym yn dal yn fyw pan gyfansoddodd Gruffydd Grug i gerdd, pa wahaniaeth fydde hynny'n ei wneud i werth y gerdd fel tystiolaeth am gyswllt Dafydd ap Gwilym ag Ystrad Fflur? Yn fy marn i, dyw'r posibilrwydd yna ddim o reidrwydd yn tanseilio gwerth y gerdd. Oherwydd, mae'n rhaid bod Gruffydd wedi ystyried i bod yn rhesymol ac yn debygol y bydde Dafydd yn cael ei gladdu yno. Roedd yn beth digon cyffredin yn yr Oesoedd Canol i bobl ddewis lle roedden nhw am gael eu claddu, ac efallai fod cerdd Gruffydd yn adlewyrchu dymuniad Dafydd ei hun. Ac mae'n ddiddorol bod Gruffydd yn dweud yn ei gerdd fod Dafydd wedi urddo'r ywen o'i fabolaeth. Ydy hynny yn cyfeirio at 'i ganu natur' yn gyffredinol, neu tybed at 'i gyswllt hir ag Ystrad Fflur a'i hoffter o'r ywen arbennig honno? Dylwn i nodi fod yna un darn o dystiolaeth bod Dafydd a Gwilym wedi eu gladdu mewn man hollol wahanol. A hynny yw rhestr o fannau claddu beirdd a luniwyd tua chanol yr ail ganrif ar bymtheg gan yr hynafiaethydd Robert Vaughan, lle dywedir bod Dafydd ap Gwilym wedi ei gladdu yn Nhal-y-llychau. sef yr abaty ger Llandeilo yn Sir Gaerfyrddin. Does dim byd i gysylltu Dafydd ag abaty, abaty Tal-y-llychau. Ac eto, gallai hynny ynddo'i hun fod yn ddadl o blaid dilysrwydd yr honiad am ei fod mor annisgwyl. Felly, rhydd i bawb i farn. Yn bersonol, Rwy'n credu bod y rhestr ddiweddar honno'n pwyso'n ysgafn iawn yn y fantol, o gymharu â thystiolaeth cerdd gyfoes Gruffydd Grug o blaid Ystrad Fflur. Felly, awn ni yn ôl at y gofeb. Beth wedyn sydd i'w ddweud am gysylltiadau Dafydd a Gwilym ag Ystrad Fflur, a fydde'n esbonio pam fod Gruffydd Grug yn disgwyl iddo fe gael ei gladdu yno? Un posibilrwydd yw bod Dafydd wedi derbyn peth o'i addysg yno yn ieuenctid, Gallwn gasglu o'i gerddi i fod yn llythrennog yn y Gymraeg a Lladin. Ac mae'n rhaid i fod wedi dysgu darllen ag ysgrifennu mewn rhyw ganolfan ddisg. Roedd sgriptoriwm llewyrchus yn cynhyrchu llawysgrifau yn Ystrad Fflur, nid nepell o'i gartref yng Ngheredigion, a pheth digon naturiol fydde i Dafydd gael ei ddanfon yno yn fachgen i ddysgu sgiliau llythrennedd. y lle y byddai, o bosib, wedi canu yng nghôr eglwys yr abaty. Er nad oes tystiolaeth uniongyrchol i gefnogi'r ddamcaniaeth fod Dafydd wedi cael ei addysgu yn y Stradfflir, Mae yna gerdd ogleisiol gan Dafydd yn cyfarch i gariad Morfudd oedd wedi ei wrthod am nad oedd hi'n dymuno cael gŵr â choryn mynach. Mae Dafydd yn ymateb trwy honni nad oedd erioed wedi gwisgo abid mynach na dysgu gair o Ladin ar femrwn, ac mae ei chwant amdani hi oedd wedi peri iddo golli wallt. Mae'n amlwg bod hiwmor go soffistigedig ar waith yma. A bysai'r jôc hyd yn oed yn fwy doniol petai Dafydd wedi derbyn addysg mewn mynachlog. Nid hwn fydde'r unig dro i Dafydd wadu rhywbeth sydd yn amlwg yn wir. A phetai'r gerdd wedi cael ei hadrodd yn Ystrad Fflur, mae'n siŵr y bydde'r mynachod wedi gweld hyn yn ddoniol dros ben. A throi felly at Scriptorium Ystrad Fflur, un o'r llawysgrifau mwyaf hynod a gynhyrchwyd yno yw'r casgliad o gerddi beirdd llysoedd y Tywysogion o'r ddeuddegfed ganrif a'r drydedd ar ddeg, sy'n cael ei nabod heddiw wrth yr enw Llawysgrif Hendrigadredd. Mae'r llawysgrif ar gadw yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, a gallwch chi gweld ar-lein ar wefan y Llyfrgell. Lluniwyd y llawysgrif yn fuan ar ôl oes y tywysogion annibynnol ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg. Ac ar y cychwyn, roedd yn waith un ysgrifydd, sy'n cael ei nabod heddiw fel Alpha. Mynach yn Ystrad Fflur yn ôl pob tebyg. Gydag ychwanegiadau diweddarach gan gyd-weithwyr o fewn yr un sgriptoriwm. Mae llaw Alpha i'w gweld ar ran uchaf y dudalen ar y sleid. Mae'n bosib bod llawysgrif Hendrick Adredd yn dal i fod yn Ystrad Fflur pan ddaeth Dafydd i'r abaty. a dyna fyddai gyfle cyntaf falle i weld rhai o gerddi clasurol y traddodiad barddol. Fodd bynnag, mae'n ymddangos bod y llawysgrif wedi mynd tua'r adeg yma i feddiant Ieuan Llwyd a'i wraig Angharad o Lineiron, tŷ ger Llangeitho, chydig filltiroedd o Ystrad Fflur. lle bydde beirdd yn ymweld ar eu cylchoedd plera ac yn sgrifennu eu cerddi i'r teulu ar ofod gwag yn y llyfr. Roedd y teulu diwylliedig hwn yn noddwyr pwysig i lenyddiaeth Gymraeg, ac ar gyfer i mab Rhydderch ab Ieuan Llwyd, y lluniwyd y llawysgrif enwog a elwir yn Llyfr Gwyn Rhydderch. Llawysgrif a gomisiynwyd gan Sgriptoriwm Ystrad Fflur yn ôl pob tebyg, ac sy'n cynnwys y testun llawn cynharaf o Bedr Cainc y Mabinogi, ynghyd â chwedle eraill y Mabinogion. Dyma ni'n gweld dylanwad diwylliannol Ystrad Fflur yn ymestyn i'r ardal o'i hamgylch. Roedd Dafydd ap Gwilym yn un o'r beirdd a gafodd eu noddi yng Nglyn Aeron. Ac fe gyfansoddodd farw nad i Angharad, a hithau yn dal yn fyw o bosib, a hefyd un i'w mab Rhyferch sydd yn sicr yn ffug farwnad, gan fod Rhyferch yn ddyn ifanc ar y pryd, ac fe fu fyw nes oedd yn weddol hen tua diwedd y ganrif. Ac fel y beirdd eraill a ymwelodd â Glyneiron, Mae'n bosib iawn fod Dafydd wedi sgrifennu copi o un o'i gerddi hun yn Llawysgrif Hendrick Adredd. Ar y dudalen hon fe welwch chi ddiwedd cerdd yn y briflaw, alpha, ac wedi ychwanegu mewn gofod gwag oddi tani, gerdd a'r teitl sydd wedi goleuo yma, Englynion a gant Dafydd Llwyd fab Gwilym Gam i'r grog o Gaer. Dyma'r unig enghraifft o'r ffurf lawn ar enw Dafydd ap Gwilym, gan gynnwys Llwyd amdano ei hun, sy'n cyfeirio at wallt brown, mae'n debyg, a Cam am ei dad, sy'n dynodi rhyw nam corfforol megis cefn crwca. Dyma'r math o lawysgrifen y byddwn i yn ei ddisgwyl gan rywun a oedd wedi dysgu sgrifennu yn Ystrad Fflur yn y cyfnod hwnnw. Ac mae'n rhy afreolaidd a llyfurus i fod yn waith ysgrifydd proffesiynol. Yn ôl yr awdurdod pennaf ar lawysgrifau canoloesol Cymru, Doctor Daniel Hughes, mae posibilrwydd cryf mai llaw Dafydd ap Gwilym ei hun yw hon. A hynny pan oedd yn ddyn ifanc, mae'n debyg. Mae llawysgrif Hendry Gadredd hefyd yn cynnwys copi o farwnad Dafydd i Angharad mewn llaw arall o'r bedwaredd ganrif ar ddeg. Ac fe geir un arall o'i gerddi yn Llyfr Gwyn Rhydderch mewn llaw gyfoes arall eto. O'r tair llaw, hon yw'r un sydd fwya tebygol o fod yn eiddo'r bardd ei hun. Cyfres hir o englynion un orlinion yw'r gerdd. Falle cynifer a hanner cant o englynion yn wreiddiol. Ym Moli Crog, hynny yw delw o Grist ar y Groes yng Nghaerfyrddin. Caer yw'r enw a roddir ar y dref yn y gerdd, ac fe fu ysgolheigion yn tybio tan yn ddiweddar mai Chester oedd y dref dan sylw. Ond mae'n gwbl glir o ddarllen y testun yn ofalus mai Caerfyrddin yw'r dref. Ac wrth gwrs, rydyn ni'n dal i alw'r sir yn Sir Gâr. Does dim sicrwydd ble yn union roedd y grog, ond mae lle i gredu i bod mewn capel sydd wedi diflannu bellach, capel a gysegrwyd i'r Santes Fair, gysafai ychydig islaw sgwâr y farchnad. Efallai mai pwrpas y gerdd oedd denu pererinion i addoli addoli'r grog ac felly cynyddu incwm y capel. Ond yn sicr mae'n dangos bod ffydd Gristnogol Dafydd yn ddiffiant ac yn ddwys. Ac mae'n siŵr y bydde Mynachod Ystrad Fflur wedi mwynhau'r gerdd hon yn arbennig. Mae hefyd yn ddiddorol nodi'r cyferbyniad a awgrymir yn y gerdd rhwng y grog fel symbol o heddwch a'r castell a safai ychydig ganllath o'r capel, sy'n cynrychioli grym milwrol gormesol, fel y gwelwn ni yn englyn cyntaf y gerdd.

Crair clodfawr, egluri rym, enwog, crog ag iddi bedwar pwynt o gaer wen. Gallwn synhwyro yma ddrwg deimlad y Cymry tuag at y cestyll a oedd yn fodd i'w cadw dan ormes y Saeson, y, y treiswyr yma. Ac efallai fod y cyferbyniad hwn rhwng gwahanol fathau o bŵer, y milwrol a'r ysbrydol, yn cynnig rhyw syniad i ni beth oedd arwydd y cad Ystrad Fflur i Dafydd ap Gwilym, fel cadarnle ysbrydol yn gwrthsefyll gormes wleidyddol gyn cadw hunaniaeth cenedl y Cymry, fel y tystia hen lenyddiaeth y Tywysogion a ddiogelwyd yno. a daeth pwysigrwydd cenedlaethol y Stryd Fflur yn amlwg yn fuan ar ôl amser Dafydd pan feddiannwyd yr abaty gan filwyr y Goron yn ystod gwrthryfel Glyndŵr. Ac felly, mae'n hawdd deall pam y bydde Dafydd a Gwilym wedi, wedi dymuno cael eu gladdu ar dir y Strad Fflur. Ac i mi, mae hynny yn bwysicach na'r ateb i'r cwestiwn ffeithiol a yw e wedi ei gladdu yno neu beidio, cwestiwn nad oes modd inni roi ateb pendant iddo. Ond yn Ystrad Fflur y dylse fod wedi ei gladdu. Diolch i chi am wrando.